Tun tum chu guitarist zawng zawng in a kan ngaih san rawn leh kan idol rawn mi ngaih san awm em em mai Brian May a chanchin kan rawn sawi dawn a.

A nu hi Scottish mi niin a pa hi English mi a ni. Brian May hian Hampton Grammar School ah te zir in a hnu ah Voluntary Aided School ah te a kal leh a. Chumi chhung chuan a ben hmasa ber tur nineteen eighty four tih hming chu an din a. Brian May hi lehkha thiam thei tak, Physics leh Mathematics thiam em em a ni. Kum sangkhat zakua sawmruk pariat khan Imperial College ah Bachelor of Science, Physics, Honours in a graduate chhuak a. Kum sanghnih pasarih May a PhD, Astrophysics, Imperial College of London atangin a dawng nghe nghe a ni. Brian May hian Khumsang kha Zakua sawmruk pariat khan band The Smile tih a din a. Chu group ah chuan Tim Steffel, lead singer leh bassist ni turin a awm a. Brian May, lead guitarist a awm a, Roger Taylor, drummer a awm bawk a. Mahse he band hi kum sangkhat zakua sawmruk pariat atanga sangkhat zakua sawm sarih thleng chauh, kum hnih chauh an active hman a. Chumi hnu kum sangkhat zakua sawm sarih ah Freddie Mercury leh Deacon tawngin Roger Drummer ah awmin tuna rock band lar tak mai Queen hi an lo dil ta a ni.

Chu a guitar hming atan chuan The Red Special a ti nghe nghe a ni. He a guitar special tak mai hi kum sangkhat sakhua sawmluk pathum khan a pa Harold-a nena an tukchawp a ni a. He guitar hian Fireplace, Meichhemna, tih leh, The Old Lady Peter te tih hming te a lo pu tawh thin bawk. He guitar hi thing upa tawh tak mai kum za dawn laia upa tawh mai chhemna hmuna an dah peih mai tura an ruahman tawh atanga siam a ni a. Brian May a sawi dan phei chuan he guitar ah hian thing nge tina a ei kuakna kua a la awm thluah a. Chu a kua chu Noel bawk hmangin a hnawh khat niin a sawi. A body hi block board atanga siam a ni a, tin oak thing dawhkan hlui tawh tak atanga lak chhuah hmangin thuam a ni bawk a. Chu chuan solid guitar angin a lantir a, a nihna takah chuan semi-acoustic guitar a ni. F hole nei tura ruahman a ni a, amaherawh chu F hole chu an siam ta chuang lem lo a ni. A pickup pawh hi an ti danglam nual a. Amaherawh chu a pick up an tih danglam dan erawh chu sawi si se lo mai la, a tremolo system Mizo ina kan hriat theih dan tur chuan a kawih chen a kan tih kha chem te pang hmanga V shape anga siam a ni a, a spring atan motor bike a a valve spring hi an hmang bawk a, Brian May hian he guitar hi a hmang rawt thin a, a larpui hle a khawvel awih nan hial a hmang thin a ni. Legendary guitar an sawi apiangin he The Red Special hi sawi hmeih zingah a tel ngai lo. An lead singer leh bassist ni bawkin The Smile a chhuahsan tak avangin lead singer thar atan Freddie Mercury an la a, chumi hnuah John Deacon-in ranzawm ve lehin kum sangkhat zakua sawm sarih khan rock band lar tak Queen hi an lo din ta a ni.

Queen chu khawvela band lian ber an album A Night at the Opera tih an release hnuah leh an single Bohemian Rhapsody an release hnuah a lo ni tan ta a. Bohemian Rhapsody phei hi chu tun thlenga mite ngaihsan a la tling a ni. Kum sangkhat zakhua sawm sarih kum lai hawl atanga kum sangkhat zakhua sawm khua kum tir thleng khan UK chart ah engtik lai pawhin lang reng tluk an ni. Brian hian BSc Honours Physics ah leh PhD degree Imperial College atangin a nei kan tih tawh kha, khu inben a zawm atangin a doctor zir lai chu a bansan a. A hlawhtlinfe hnu October sanghnih paruk khan May chu PhD turin Imperial College-a a enregister tha leh a, chuan a thesis te a han submit a, August sanghnih leh pasarih khan. An han en fiah a, chuan September sanghnih leh pasarihah an lo approve ta a ni. Mi Hausalis The Sunday Times-in an rawn tih chhuah a, Brian May hian pound million za sawm ruk vel nei ang a ni a. Brian May hi kum sangkhat zakua sawm sarih paruk atanga kum sangkhat zakua sawm riat pariat thleng Christine Mullen nen an innei a, fa pathum James, Losa leh Emily Root te an nei bawk. Kum sangkhat zakua sawmriat pariat khan an inthen a. Hmei hian film star zei tak mai Anita Dobson kum sangkhat zakua sawmriat paruk khan a tawng a. November ni sawmpariat sanghnih kumah an innei leh nghe nghe a ni. Brian May hi kum sangkhat zakua sawmkua pariat atang khan solo artist angin a kal tan a, mi dang dang te perh sakin hmun hrang hrangah te a perform kual leh thin a ni. Award pawh sawi vek sen loh khawp a tam a dawng a. Kum sang hnih leh panga khan Planet Rock ina siam Seven Greatest Guitarists of All Time engtik lai mai pawha guitarist ropui ber mai pasarih a thlan chhuah zingah a tel nghe nghe a. The Rolling Stone-in Hundred Greatest Guitarists of All Time, Khawvela guitarist ropui za a thlan chhuah zingah number sawmhnih parukna a ni nghe nghe bawk. Kum sanghnih sawm pahnih khan Guitar World Magazine Readers Poll-in Second Greatest Guitarist nihna a hlan a, chu chu Khawvela guitarist ropui pahnihna. Tih na a ni. Kum sanghnih leh pakhat khan Rock and Roll Hall of Fame-a Queen member a nihna angin lak luh a ni a. Kum sanghnih panga khan Queen Elizabeth II-in music industry leh charity work lam panga a thawh hlawk em avangin CBE, Commander of British Empire, nihna a pe a. Hei mai bakah hian chawimawina hrang hrang leh nihna hrang hrang vawiin nia kan sawi kim loh te pawh hi a la nei nual bawk a ni. Aw le kha ti zawng kha Brian May a chanchin ka sawi theih chu a lo ni ta a, hei bak pawh hi thil tam tak ka sawi kim loh tam tak a lo awm a ni tih ka hria a, hei bak sawi belh tur kan nei a nih chuan comment na lam pangah te khan rawn sawi u la, kan la sawi ho leh zel dawn nia, in zavaiin mu tha vek u le.